Yoq, yoq, anda, anda, sıcaq taşlar. Hatice, bekleniz! Naduvnoy balon çıqıdı. Aldıq her şey. Her şey paketlerden. Rezina naduvnoy. Her şey aldıq. Onda da öyle iki dene yelek edi. Nazlı. Açtırmañız qızım, a bunlar ketken. Kördim men dedim şemsiye olsa güzel edi. Güzel ele deniz asa. Aa, bunda bile yerler de bar, asan kördim. Ana, babası bax, biz öyle yer. Toqta, aşıqıman, Saşa. Babam baqsın er şey. Şimdi baban sorsın. Olmay.

Meni bet taqtınız. Men bilmeyim, şimdi er şey uçacaq. Sizce paket qoy üstüne. Nazı, paket qoy üstüne. Nazı, uçacaq çünkü. Qoy paket. Yoq, öyle degil, ağır paketleri qoy. Sıcaq taşlar, Gerihan. Kerihan, çıqar futbolkanı! Ayaqmız içine kirecek. Dur, şimdi babañ kelsin. Oluy çıqarma.

Babam başqa yere bizi alıp ketecek. Tez, tutnıñ surbalarnızı! Geyiñ tapçıklarnı! Ana, palavka da kerekmey edi eken, nazı, kördiñ? Yavaş, Kerihan, giy tapçıklarnı, gene yalnış giydin.

Krem, qani, Nazlı, kremi ver. Baq, anda aşları ezecen şini, Hatice, anda ez meniñ saçları. Kim istey aşıma, o tursın aşasın. Kremnen gerekmi? Aha, dursın burada. Çünki krem sıçın yanar siz. Biyaz balaçık. Senen de yanar. Ha?

Elmaz, olar kettiler, bax! Körmeysiñiz? Yeşil gemide. Aha, mına olar. Mına olar, kitler, Gelikan! Yeşil soyunda olar. Uluy uluy şneler kelsinler. Şneler kelsinler soñ deñizge bararken. Şimdi olar kelsinler, yoq. Çıqar. Babanlar bekley. Alay biz postda baqayıq, anda qoyayıq postda, ya yoqalıq. Oo, nasıl uzağa olar kittiler, Elmaz, bax. Ana, olar. Uzaqta olar. Elmaz, bunda gel. Yoq, yoq, yoq, kim bunda? Kerekmey. Qızım, toqta, şimdi tatanlar kelsin. Olar pek uzağa kittiler, baq, olar tapanda kittiler. Yoq, yoq, Elmazcıq, olar kelsinler soñ. İlmaz, baq, ne qadar olar uzağa kettiler! İlmaz, al bunı, al bunı, körünmey, qızım. Baq, olar körünmeyler, qızım, baq. Vay, maşallah. Kerihan, olar körünmeyler. Anda kitler ilar. Baq, köresmi, olar uzaqta-uzaqta. Oy, uçay, uçay, sen meni tut indi. Yoq, yoq, babañ kelsin soñ. Men size ikinize baqıp olamaycam, Elmaz.

Baq, qızım, olar aylanalar, baq. Elmaz, sen köresiñmi tatanları? Yoq. Nasıl olar qorqmaylar Haticeynen Nazlı öyle? Sen de qorqmaysan. Men qorqarım. Ya nasıl siz tutulacaksınız?

Olar toqtadılar deñizniñ ortasında. İlmaz, gel bunda, men seni körmeyim. İlmaz, olar anda toqtadılar, baq. Ne içün olar toqtadılar anda? Sen köresiñ ne içün olar anda toqtadılar? Körem. Ne içün? Olmay. Babañ kelsin. Ne içün olar anda toqtadılar, men qorqayım. Elmaz! Niye olar anda yapaylar a? Gerihan, baq, olar anda toqtadılar, baq, deñizniñ ortasında. Mına olar uzaqta-uzaqta. Necin olar toqtadılar, men añlamayım. Keleler ğaliba, öyle? Mına uzaqta, baq, menim ögümde. Mına, mına öge baq. Derehan, kiyiniz üstünize, başkınıza, başınıza tez şapkalar kiyiniz, pek sıcaq. Pek sıcaq, nazı elmaz kiy tez başına. İşittin neme sana ayttım, tez. Yaldaycamız, qızım, başına kiy tez. Pek sıcaq, küneş urar şimdi. Ne var yapı, rebeta? Öleşse, küneş uray, soñ başını ağırta.

Yoksa olarnıñ bozuldı gemileri. Ne oldı onda? Ne oldı? Ne içün olar toqtadılar, men anlap olamayım, a?

Ana, ana, keleler, keleler. Men kö- Keleler, Elmaz. Elmaz, keleler. Yoq, no, başladı yürmeye, baştan toqtağan edi. Endi başladı yürmeye, bax. Kene. Men qorqtum, bir şey oldu diye. Men qorqtum, bir şey oldu diye olar, añladın? Qani, olar şimdi buradan keçende siz el salarsılara. Şimdi baban kelsin, şimdi. Men de isteyim. Babañ kelsin. Mına, mına, mına, olar keleler, keleler. Elmaz, baq, olar yaqın keleler şimdi.

Gene kittiler, baq anda. Onıñ içün güneşte durma, pek sıcaq. Kitleyem anda, şeyler arasına. Kim endi tağıp deyerşi bir şey añlaşılmay ne anlamda. Girihan baq olar kene kettiler baq. Elmacıq bir daqa qızım. Sen işine işine babanlar kele endi kele.

Toqta! Nazlınen Hatice Damniye'nin üstünde. Baba Tutu'nıñ üstüne. Babam deñizden çıqacaq şimdi. Mına yeşil Batutu'nıñ üstünden. Olar Batutta yürdiler.

Elma az barmı mani sanda uzaqa? Elmaz indi bu tarafta. Elmaz hanım, handa kitiys?